Hemmäňe salam dostlar! Sunday Plus ýene-de siz bilen. Bu günki biziň myhmanymyz Beki Allagurbanow. Beki däde, Ýedigen studio. Ýene nädip tanyşdyryp bolýar? Owazym komyň başlygy diýip. Owazym kom.
Gowumaň? Gowy, Hudaýa şükür. Ikimiz wara hiç bir gabatlaşamyzda. bir belli bir ortalyga pikire aňsat gelen zat. Hakyky şo şeý.
Hökman. Hemişe-de ho goşgyny ýatlaýan, o sen-ä gary söýýän, men ýagşy diýýär-ä şony. Hökman şeýdip dartyşyp gyzygam şony bir gün-ä bir gün-ä ýazarys bu gürrüňleri diýip ine ahyr nesibeli gün. Hakyky.
Çaý restorana getirdi. Öňem bir gün oturypdyk goýny surata düşmändik. Storis goýduň-a ýadyňa düşýärmi? Altyndan şu taýda ikimiziň düýnki oturan suratymyz bolmasa ýadyňa düşýärmi şo?
Gowmy sen? Gowy hudaýa şükür.
Näme täzelik?
Aý täzelik şol owazym diýen bolup ýene bir akym özüm keýpine laýyk olam ýöne fanatizm diýen ýaly aýdymçylar hem prodwiženiýe sebäbi aýdymçylaň ýutub kanallaryny aýdym platformalaryny ýöredýände aýdymlaryny dünýä ýaýradýan indi näme diýeýin awtorlyk hukugyny alyp berýän diýeýin şeýdip düşündiräýin has düşnükli bolar ýaly şazamda çykar ýaly. TikTok muzykada, Instagram muzykada çykar ýaly edip berýän-de. Iň soň aýdymlar birinji maňa gelýär. Bularam reklama mätäç-de. Näçe reklama bolsa näme, bularda gowy-da. Onnoň özüm şonuň ýaly ine ol ol çykardy, bu çykardy diýip habarlar ýaly bir zat. Aslynda oňýaly platforma gerek. Hawa. Şonuň üçin. Oba.
Aý indi täze näme etdim, muny gyzyklanma bildirip başladylar. Indi kynçylyk çekilýän ýeri, şo hemişe döri oturmaly bolýarlar, maňa şo kyn bolýar. Özlerinden inisiatiwa bolaýsa, oklap goýberseler, ine şu täzelik bardyr diýseler. Kynam däl-de, wagt ýok. Hem ol studiýany ýöredýän, hem klip düşüren bolýan, hem ol-bul waýn düşürýän, ýene edýän, onnoň bunam dörmeli wagt ýok we şondan häzir ony giňeltseňem bolýar, özüni çagyryp, özlerini hem çagyrýan arasynda. Şony dogry ýöredip dogry alyp baryp bolsa gowy o proekt. Aý şuada dogrymy kara öýdýän. Şuny gollaýaňmy şon ýaly edilýän oňa muňa işledip men etdim diýip goýýalar logolaryny.
Aý ýogam diýip bolana sebäbi oňam zähmeti dagil.
Ýöne ol edýänem Oň özem brenddarrow. Bolubersin.
Meselem, Kristofer Nolan kino düşürende nähili uly ýyldyzlary çagyraysyň, näme üçindir şo režissýoryň ady bilen gidýär şo kinolar. Batman diýdi, Interstellar diýdi, ýene Naçalo diýdi, Naçalo-da olar üýşen-ä ýyldyzlar, Di Kapriodan başlap, Hemmesi olaň ululy gigantlar. Indi näme üçindir şo kino birinji režissýor göz öňe gelýär. Indi olaň sistemasy bilen biziň sistemamyz. Indi göz öňüne getir şony şo production düzen bolsa başdan ideýasy hem şo bolsa.
Garaz ýuwaşlyk bilen şoňa ädimlälidýäňdä şo sistema. Howala. Aý dogry dogry pikir berdiň. Ol özem brend diýýäňä ol. oňa-da käbir gerek ýerinde şuny ýaly brend bolmak üçin özem belki bir zatlar edendir. Belki däl, hökman edendir ol. Ýöne ol gerek ýerinde şeýle taýyn proýekte-de ýöne bir ispolnitel bolubam baryp bilýärmikä diýýän. Onnoň şo ýagdaýda Eger bizde nähili diýsene, bizde aýdymçy bolsaňam, alyp baryjy bolsaňam köp zady özüň gurnamaly. Seň menejeriň ýa bir maslahatçyň professional ýok. Ýa dostuňdyr, ýa maşgalaňdyr şuň ýaly maslahatçylaň barda. Ýa-da aýdym çykarsaň, Köplenç ýagdaýda şony özüň ýükleýäň, ondan hemme on platforma ýükläp çykmaly, şo meselem diýýän. Ine olardan seň edýän, seň edýän zadyň olardan ana eýýäm bir ädim şoňa. Indi pristap aslynda ol özi brend bolubilenem ol hemme zady gurnamaly diýen zat ýok. Biri gurnap, gel, işle, ine şu proýekt bar, alyp bar şuny ýa şu taýda myhman bolup gel diýse, Gaýty men ähedil etjek. Meňki bu däl proýekt. Hümür ýamar şeýle-dä.
Süleýmanyň proýekti. Süleýmanyň proýekti.
O diýýä ýöne, Agam, iki sen meňki dik gürlegin diýýä. Ýok, men diýesimem gelenok, sebäbi şo meňki diýsem birhili käbir zatlara borçlanaýjak ýaly, meň borçlanasym gelenok. Men myhman ýaly barýan. Gümür-ýamyrdan ýazgy etmekde gowy proýekt ýok meň üçin. Näme üçin? Sebäbi barýaň, arkaýyn sagadyny aýdýarlar, oturýaň, gürleşýäň. Gürleseň gürleýän, ýogsam otyryn, ýagşyňkydaky ýaly. Ýagşyny çagyraňyz dagy otursun diýýän.
Ýok, sebäbinem aýtdym-a. Umuman diýen.
Şoň üçin proýekt bolsa. öz adyny alsyn şol.
Boldy, kabul etdim. Men indi kabul edýän. Indi sandy plus bolanda sandy sowallardan gelýär-de esasy maňa sorag ýazylýar. Hä, saňa bermeli. O men ondan edil ýöne beýdip myhman ýaly bolup oturasym gelenok. Ýöne bir soraglar bar bolsa, gowja temalar bar bolsa açsaň. Ýazyp geldim diýeýin. Gepleşikde reklam, neme-de ýok. gep reklama siziňkide gümrýamyrda ýokdur da reklama ortasyna şunuň içine reklama goýýan mysal üçin sen goýduň hawa şo reklamaň effekti ba bolarmy ýok bolarmy ne ol dogry goýmalyda sebäbi ol tomaşaçysyna bagly we näme reklama edýäniňe bagly meselem Aýdaly, maşyn ussasynyň öz blogy bar diýeli, vlogmy, blogmy, akkaunt ýöredýär i şo her hiljek laýfhak ýa şuny ýalak radiatory nädip bejermeli ýa razdatkany nädip ýagyny çalyşmaly şuny ýalak gürrüňler edýär diýeli. Alibom içine. Razdatka sözüni şu wagt öwlü maşynlarda bar ýaly. Aý, mysal üçin diýen-dä. Has. Düşnükli bolsa düşnükli. Nämä girip gitdim-ow şo kolhoz zat bar. Hawa.
Şoňa girip gitdim. Şol şol. Şony etjek boldum men. Hawa. Içinde-de bir gelin-gyzlar üçin bir dükan açyldy diýip goýsaň. Meselem, düşnükli bolýan öýüme magazyny reklama etseň, tutmaýar-a ol. Sebäbi oň tomaşaçysy üçin gyzykly däl, gerek däl ol.
Şony diýjek boldum-da. Şoň üçin dogry etmeli. Ýene bir zat bar. Reklamany ýaýratmak bar. Ýöne reklamaň birinji maksady söwda. Ol haryt satmaly reklama. Eger şol satmaýan bolsa, ol hakda näçe köp eşidenem bolsalar, hawa, şansy köpelýär, ýöne esasy maksimalny köp ýaýratmak däl. Maksimalno dogry ýerde bermek reklamany.
Şo gepleşigiň aurasy şo reklamany basýar diýip düşünýäňmi? Ýa adam gepleşigi görjek bolup gelýärä şonda? Ýok beý diýjek bolsaň onda tutuş ýer ýüzünde hemme sistema şeýle gurlanar. Ýok ony beýle däl ol. Meselem ine öňräk neme jemlendi. Ýewro. Hawa.
Futbol.
Nähili uly dereje, final aýdylyşyňyz, nähili uly derejede adamlaryň ünsi futbolda. Ýöne bilýäň şoň içindäki reklamalaryň näçe gymmat goýulýandygyny. Odnako şony gymmadam goýýanlaram hasaplap goýýarlar pikirlenip nähili bilermenler o taýda goýmagy maslahat berýär. Aý ýok-ow bulaň kellesi futbolda, reklamaň ýatda-da galmaýar diýýän akdyr odnako. Galýar barybir. Ýöne ine ýene bir zady bar. Şuny gaty kän aýdýan men. Maňa reklama tema aýdyp açylsa şuny aýdýan men. Bir gezek şeýle salýut ýaly atylyp geçip gitmek ýeterlik däl reklama. Ol dowamly bolmaly. Anyk. Menem şony diýýän köplenç ýagdaýda. Ondan ol ýaňky finalyň içinde giden reklamada o derejede prýam ertir magazynyň agyr oçury bolmazlygy mümkin. Ýöne süremde şol şoňa bir agram berýä, bir sap bir konýaçe galýa-da. Näme üçin Beki däde diýýäler saňa? Myrat molla dakdylaý. Şeýlemi? Hawa.
Şo diýdi onnoň gitdi. Şondan diýýän. Ine, Myrat molla diýdi welin, gitdi onnoň. Beki däde bolup gidip otyr. Beki aga diýenlerinden Beki däde diýenler-ow. Gümür ýamyra çagyrylmadan öýkelediňmi sen? Ýa. Eý, men türkdedim-ä omat. Ýöne gynandym. Şeýlemi? Näme üçin diýseň, aýdasyň gelýän zatlar bar. Käbir zatlar aýdasyň, gürleşesiň gelýär-dä, onam ýetiresiň gelýär. Bilýäňmi? Ondan bir hili öz ýanyňdan, Eý, menem bolaýsadym şu taýda diýýän. Ýöne bolasym gelmedi ol wagty. Men oturyp doly gördüm oglany. Sebäbi oglanlaryň köpüsi menden çykan ahyry. Düşünýäňmi? Meň elim meň öýümde ýatyp elimden çykan. Daža Döwjäň özem Döwjäň dagy bar-a, men ýaman känkiş-ä hödürläň. Özüňem bilýäň-dä Döwjäň. Şeýle bir hödürledim-de, şu albomy şu badam dur. Oba surat alýardy. Studiýa, omat, fotostudiýam odatda. Eritdim bir-bir, eýne iş edýär. Aý, hiç kim almady arogny. Şa, hiç kim almady. Daže, an göreli gelsin iş, hiç kim işdäki diýmedi-de şuny. Düşýäňmi? Indi şu soragymam badylaý, şunýalak awtoritet alýan bolan adamlar gatnaşyk guraýa, brat-da näme bolup başlar. Bir hili. Bolmalydy şeýle. Ýa şo, şoň abraýy bilen gatnaşýarmy ýa. Ata-analar ugratda gatnaşýarlarmy adamlar? Ýok, edil ol ýaly gönümel bir bähbit arap gatnaşýanlaram bardyr. Ýöne asyl adamyň öz tebigatynda bar, güýçlä golaýrak bolasy gelmek. Ol bir tebigy zat. Onnoň biri güýçli bolsa, sen şoň ýanynda özüňi howpsuzrak duýýaň. Tebigy goh şu umumy alamyzda düýbünde şo bar. Ondan meýilräk, belräkler bilen golarak bolmagam bir şon ýaly bir aňyrsynda şol instinkt barmyka diýýän. Ýagdaýy gurplyrak adamlar bilen gatnaşasy gelýänligem düýbünde şo bar. Boýun almaly-da. Birden häzir maňa kömek gerek bolsa, birden kösensem, Şuň bilen aram gowy bolsa, ýüz tutup bilýän, kömek sorap bilýän. Olam edenok diýýäňiz. Ony eýýäm oňa garantiýa ýok, ol sebäbi söz bermedi. Söz berse-de etmän bilýär. Ýöne adamyň içinde bir şon ýaly umyt bar-da. Şoň üçin Gallyň goly gatnaşyp başladylar diýýärler. Tebigy zat, muny hiç geň görmegem gerek däl, bu adaty zat. Ýok, şuny şu soraga gelen zatdan-da ine, meň jigim Akmyrat mysal üçin Akmyrat boldy-da indi, Akmyrat boldy-da welin, hamala indi men şony bir hili, Eý, meň jigim-eý, eý, şu meň jigim-eý diýen ýaly kabul edýär adamlar. Hamala ondan öň men. Ony etme o meň ýanymda kamera alyp ýör ýene edip ýör gezip ýör la. Jigim da bile ýaşaýas bir bir howluda. Onuň kamera alyp ýör montaž edip ýanymda la öňem. Adamlarda şunýa zat emele gelýä la. Öň öň ýadyna düşmedimikä. Meň ýanymda gezip ýör öňem meň bilen toýa gidip ýör. Ýok seň bu ýagdaýyň başga ýagdaý düýbünden ýaňky bilen gabat gelenok. Öň ýadyna düşmedimikä diýýär a şo sorag. Meselem. Öň görmediňmi? Ýanyňda-da, öňem näme üçin gatnaşaň akdyň? Näme üçin çagyraň akdyň öň? Üýşmeleň etseň, şeýlemi? Öň ýadyna düşmedi, öň. Adam bir zada ýetýänçä, bir zady subut edýänçä, bir zat ilki edip görkezmeli-dä, haw, bir agramyň bolar ýaly, gymmatyň bolar ýaly. Adamlaram şon ýaly-la. Öň hiç zat etmedik bolsa durmuşda, ýöne bir köçede ylgap ýören goňşyň bolsa. Plan jan gowumy diýýäň, geçýäň gidýäň.
Soň neme bolýar welin? Soňam onnoň bir ýyldyz bolup çykýar weli, onnoň eý, toýa çagyryp bolmazmyka, goňşa seni. Eý, men-ä tebigy zatmyka diýýän. Şeýlemi? Hawa.
Tebigy zat diýip kabul edýäň. Hawa. Bolýar onda kommentariýada ýazsynlar-da. Kommentariýada ýazyň her kim öz pikirini ýazsyn. Buny zat edenim bir iki sany adam şunýalak gürläpdirlaý öň bilenokdym näme diýip o nasamdeli ýutub zat açyp berip dawaý şu tak goý zat diýip özüm ugrukdyryp ýörünlaý öň ýöne tutanokdyda tutanok tutanok birdenem tik tok kesel diýip zat diýip tutup gitdida. Seň munyň wapşe başga ýagdaý ýöne sen gaýta gaýta hakyň bar seň. Sen şol entek Akmyrat dälkä-de ýanyndadyň. Indi sen döşüňe kakyp iner meň inim şu. Indi buýsanyber diýip. Ol indi gaýta ulanmaly, oň adyny ulanmaly. Olar şeýle pikirde bolubersin madem. Hawa bolar. Bolmazmy? Ertir reklama başlaýas diýer. Akmyrat diýip. Ýene bir zat bar-eý, ýadyma düşdi. Alla.
Alýo. Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam Yklym aga. Ana wakaç Myrat aga gowumy ýagşymy? Gowy. Beýmalaýyk nime eýdýäň? Sen edil sýomkaň orta arasyna geldiň. Ana, söýläň, aýdybandam. Gowy şu taýynam ýör üýteläp goýýas Yklym jany, sebäbi Yklym öz gepleşiginde meni ýatlapdyr. Her gezek sag bol aýdaýyn şuňa diýip ýadymdan çykýardy Yklym jan şu taýdan aýdýaň sag bol Taňyrýalkasyn.

Bir sagat garaşýaň, şu uzak wagt ýaly bolýar. Ýa-da bir ýere barmaly bolsaň, bir sagatda-da zordan ýetişilýän bolsa, onda wagt çalt geçdi, ýetişmedim, wagt az ýaly bolýar. Ýa-da bolýar, beý diýmäýin, ikinji mysalym gowy däl. Meselem, üýşmeleň etdiň diýeli, dostuň bilen görüşdiň diýeli. Iki-üç sagat edil üç minut ýaly geçip gitdi. Birinji ýagdaýda haýal geçdi. Ýöne ýadymda galmady şol. Şoň üçin widesi tutmaly.
Ol o duýgyny beren aga aň. Berenok ýöne näme ýa Antireklama. galýa galýa ýedigen wideo studiýany tutmaly şoň üçin. Gowy galdyrýa ýadyňyzda. Indi.
A ikinji ýagdaýda çalt geçdi diýýä. Ýöne sende birgiden duýgy-emosiýa galdy, ýatlama galdy. Çalt geçdi göräýmäge. Ýöne wagt wagty nädip saklap bolýar? Şol wagty ýüregimizde, aňymyzda alyp galsak, wagt saklanan ýaly bolýar şol. Ýöne oň üçin şol wagty peýdaly we manyly doldurmaly. Ýaňky ýaly boş garaşmaly däldir.
Ýöne ýene bir zat bar. Garaşmak kyn diýýär, ýöne garaşmana zat bolmasa onda näderdim diýýär. Filosofskiý bir neme bolýar. Postoýan özüme şeý diýýän-de, garaşmak kyn, ýöne garaşmana zat bolmasa şonda näderdim diýýär. Şükür etmeli.
Hawa. Neme indi şu wagtly tema geldik-de, wagty alýan zatlaryň birem-ä sosialny set.
Eý döwür şonda-da näme etjek? Trend diýen ýa trendde bolmalylar. Şony etmeseň galyp barýaňda. Ne hemme adam şo zady kabul edýädä. Ýok, bolýar. Sen professional tarapdan aýdýaň. A ulanyjylar üçin şol zyýanlymy, peýdalymy? Özüňe bagly. Özüň islendik zady peýdalam ulanyp bolýar, zyýanlam ulanyp bolýar. Görme gerekmejek zadyňy. Kän opity bolan uly sungat işgärleri bilen gidýär käwagt dartyşma. Aý nämä gerek-aý, näme ýyly bir zat gidýär. Näme etjek döw. Sebäbi hemme kişi şo taýdan görýär-dä. Mysal üçin öýdäkilerem TikTokdan hany pylan pylan nämesi bar. Bir zat gözleýärler, görýärler şoňa ha şo taýda bar. Eýýäm şo Google ýalak bolup gitdi-dä. Ylalaşamak bilen şoň bilen. Näme etjek?
Näme etjek däl.
Edýärlerem. Meselem. Adyny aýtmaýyn, ýöne bizde-de bar. Sosial setde praktisik aktiwny däl. Ýöne super ýyldyz özi. Näme üçin? Işleri gowy. Çykaran zady. Ýok, on ýaly kän. Ol hemme kişä. Diýmek hökman däl şoňa. Ýok, hemme kişä o bagt berilenok daho.
Ýöne ölçäp, günde bir selfi goýmaly, günde bir zat oklamaly. Käbir adam şon ýaly bolmaly bolýar.
Görýäň, indi şu şeýden adamma şoň kän işi agramly däl diýmek. Ol işine üns bermeli, reklama däl-de. Ýöne reklama-da effekt berýär-dä, näme etjek-dä? Ýa işiň esasy işe üns bermeli.
Işiň gowy bolsa. Men öňem, öňem Merdanyň gepleşiginde-de aýtdym. Ýa kamerany kaçistwasy zat däl, sen sungat döredip otyrkaň sungadyna seret diýýän-ä. Onyňa ylalaşýan. Ýöne näme etjek-dä? Beýlekiler şon ýaly-da.
Ýok, diýjek bolýanym, şony hökman bir. Şony şon ýalak diýip kabul edilen-dä. Şol şon ýalak diýip kabul edilensoň gidip dur. Adamlaryň aňynda şo şon ýaly kabul edilen. Toý çäkdili şol. Ony käbir adamy şonsuz kabul edip bolanok. Mysal üçin şu wagt şu çykarylýan işler internede goýmasa, biziňem edýän işlerimiz kän, ýöne goýubilmeýänlerimiz bar, goýdurmaýanlar bar-da müşderilerde. Mysal toýlarda, ýenelerde goýdurylanok, goýmaly däl, mysal üçin. Gelende görkezmek, ýa gelende-de görkezmeli däl. Düşünýäňmi? Indi şol eden işiň görnenokda, şu wagtky köp edilýän zat biz öň etdik, geçdik şo zatlardan. Öň üç müňlük döwri, ýenelik döwürde, üç müňlükde biz her hili zat edýärdik. Ýa ondan soň kasetalja, sifrowoýlar geçende montaž komp. Şo zatlar şu wagt gaýtalap ýörler, ony bular edýär welin, bir hili öý edip dur biz ony dawno edip geçdikdä ýöne şo zatlar publikować ýokdy şo wagt edilmedi bul eden ýalak bolup dur bary şun ýalak zatlar emele gelýärler onnoň bolany sosiet bolsun et goý me şu çaýy gaýtalaýda başga hilde nätjekmi şuňa meňzeş başga näme bar. A düýt köşgem, A düýt köşgem bolsa bolýarmy?
Indi köp aýdymçylar zatda işleşýäň sen.
Osnownoý ýokarky nemeler mende diýen ýaly hemmesi. Mende dälem bolsa menden maslahat alýarlar. Näme babatda maslahat alýarlar? Şu ýutub, ol bul. Audio platforma. Meň bilşime görä sen käbir belli aýdymlaňam sebäp bolupsyň ýazylmagyna. Sebäp boldum ýa-da hawa.
Ýaňky bukja aýdym mysal üçin men. Klip etdiň köpüsine. Klip etdim. Kim bilen has köp işleşensiň?
Ýo esasa Hemra, Hemrana hemme kişi bilýä Hemra bilen asnowno. Bu mat däl, bu mada şo öňki ýaltalygyla ýylda bir zat çykarýa. Başdan-a Hemra bilen, Hemra, Gurbaş, Ine, Hemra. Heý, gerekmi şoňa set, sotseti?
Ýok, gerek däl. Gerek däl. Aýdýan-a, käbir adama gerek däl diýýän-a, Hiç haja, kime-de gerek däl. haja gerek däl. Hiç kime-de gerek däl, şol işini dogry etse.
Häzir. Adamlaryň özi kesişdirip, klip edip. Ýok, mysal almaly bolýar, onnoň ýagşyň gününe düşýäň-dä. Alma mysal. Ýok, şonuň üçin mysal almaly. Käbir kişä gerek, käbir kişä gerek däl. Şol işine ýeterlik derejede üns bermeýäni üçin gerek şol. E üns bereňde-de şeýle bir talantly oglanlar bar. Sotsyýedi ýoklugy üçin tanalanok.
Gözläp taparlar gerek bolsa. Eşdip bir-birinden dilden dile geçip. Ýene-de ho gepleşigiň başynda ikimiz gabat gelenok. Şoňa geldik. Şoňa geldik. Ýöne şu bolmalydy-da. Indi geldik şoňa.
Hawa. Şuňa gelmelidik. Munsyz, munsyz bolmazdy daýky. Ataş bilenem çekeleşýäň öýdäne.
Hemişe. Otaň ho sms ýazyp göwnüňe degmedim däme.
Ýok. Şon ýaly bolýar. Ýok, her kimiň öz pikir ýöredişi bar-da dünýede, her kimiň ýaşaýşy bar, onda uňka ýalňyş diýip bolanok-da, meňki dogry bolmaly, meň durmuş ýörelgäm dogry diýip bolanok-da. Her kimiňki bir hil-le. Toý barada soraýyn-la. Toýa myhman bolup, haçan soňky gezek bardyň?
Kimiň toýuna bardym hany? Ýok, toýa myhman Indi meň diýjegim,
gatyrak dämi aýdym sesi?
Gaty. Şo hakda näme pikir edýäň?
Kim Nepesiň toýundadymaý? Nepesiň toýunda döýdýän. Aparat atýalar-da. Doň-doň atýa. Sabar Tykow bilýäňä. Sabar Tykow geldi. Eý, aparadyň sesi gaty bolmaly däl-ow, aparat. Pes, çotky bolmaly näme diýip, şu ýadyma düşýär-de. Indi pikir edýän adamlar bar-a. Düşünýän şugum gerek däl adamlara. Myhman bolup baranlar bar. Köplenç ünsleri şonuň üçin daşyna çykýandyrlar, gapyny ýabyp durandyrlar. Oturar ýaly däl, gürleşip bolan-a. Bir oňam bir medeniýeti bar-a, gürleşdiň bir köpden bäri görüşmeýän adamlar bilen görüşdiň. Oňa-da ýuwaşlyk bilen bararys biz. Biri eder häzir. Indi şoňa azajygam bolsa şu gürrüňler sebäp bolsun diýjek bolýan. Sebäp bolsun, oňa-da bararys bir gün-de ýuwaşjajyk açyp, gerek wagty tans edip. galan wagty oturyp, şu wagt ýöne şo bir režim gidip durandyr, dikdir gürleýär, tans edýär, dikdir gürleýär, tans edýär. Ine, şu nesip bolsa, pylança ýyldan, ýaňky Nepesiň toýunyň ýaýraýşy ýaly, belki, şu wideoda ýaýrasyn, pylança ýyldan, pylança ýyldan şoňa bararys, adamlar oturyp, gürleşip, zaý edip, Aý, indi, daý, indi tans edeliň, hawa, indi, dawaý, tans edeliň, alyp barjak, indi tans hem neme-däý diýip. Toýuň dowamynda birküç gezek tans edilip, ýene edip, şon ýaly döwre-de bararys, nesip bolsa. Ana. Hany, çaý restoranyň ady üýtgeşik çaýlaryndan dadyp görelim. Çaý restoranam öz dostumyz. Islendik wagt gelip, arkaýyn. Puluň ýogam bolsa gelip ilçi gitip bolýada. Aslynda şo dostuň ýazmalydy milki men hiç bir hili baramok şoňa.
O bu günler hereket edýä. Herekedine dowam edýä. Olar ýatanok gaty erbet işleýä. Meň owazymda-da şon ýalak bolup dur-a. Täzelik aýtmaly bolýar-a. Bkmedia show bolup dur ýöne. Onuň hamala ol diňe şolary pridwigad edýän ýalyk emele gelýär. Ýok, gowy nemesi ýöne. Ýok, gowy gidip barýar, ondan beýlekiler gynanýarmyka öýdüp birhili şon ýaly pikir kelläme gelýär. Onuňam bir zady bar, Arslan işleşýär, gel, gowy täzelik bar seň üçin diýip çagyrýar. Şonsy bar, özi zainteresowany şu zatlarda. Ony beýlekilerem şon ýaly. Zainteresowan bolaýsa-da, men özüm, özüm barýan-da, bar işimi taşlap, mikrofonjygymy alyp barýan. Bir işiň, wideoň, suratyň gowudygyny görkezijisi prosmotrmy ýa laýkmy? Ýok, prosmotr, sebäbi laýk men-ä goýamok. Görýän, goýamok. Sebäbi goý endik bolmandyr. Görmek endik boldy, laýyk goýmak endik bolmady. Onuň üçin görüleni gowy. Sebäbi laýyk köp kişi goýmaýar. Sebäbi goýsam häzir oňa goýupdyr diýip, Äý, bulam goýupdyr-ow diýen zat gelýär diýip, adamlar goýmaýar. Köp ýaňky köp sungat işgärlerinden görýär goýanok. Ýa paýlaşanok. Doglan gün hökmalmi istoriýada ýyklap goýmak. Eý şu aňyrky hoş bolýada. Bolýa onda şoňa repost etmegem hökmanmy. Neme bolýa öz ýanyňdan sen goýýan gün sen etmese sen gynanarsyň öýdýä kellede neme. Meň göwnüme şu imininligiň tutuş güni reposta gidýä. Gidýä.
Neme mysal men telewizora çykyp gutlaýana. Hawa.
Käbiri e telewizorňa çyk gutlaýda diýýär. Men şony ýene halam agaý. Näme etjek zakaz edýänba men telewizoryňda ýene. Oho gorkunç oň seni. Obnowleniýa geldi a iň gowusy. Stati hytaýdan ýörite telewizor zakaz etdim indi şoň üçinem mutlu. O bir hili mistika şuny ýaly bir zat başlaýan ýaly. Indi şon meni şon ýaly kabul etdiler meni. Ýörite aýdýan a zakaz edýän ba. Meni gutlaýda diýip podpisçiklerdenmi? Ondan aý pylan tanamadygym pylan buska. Gutlaýan hoş bolýa goý begensinda ine bir gün storis durdy durmady agyr ýeňil ýokla. Agam
Menä
bolýa diýen. Gyzykly bolýa bolýa diýen. Oň üçin sag bol işiňde üstünlik. Ýedigene üstünlik owazyma üstünlik. Kän jedel ädip bolmady seň bilen. Indi gepleşige goýduk. Ne diýip bol.
Hawa. Janyň sag bolsun. Hawa, sag bol. Şun ýalak.
Dogrymy aýdaýyn, seň gepleşikleriňi hemmesini görýärin. Özüňe-de aýdýan ýaňky ýoldaşyňda ýene başlaýşyň ýa näme edişiň. Gatnaşasym gelýär, dogrymy aýdaýyn. Sen aýdym aýdyp başla, ýoldaşy-da çagyrjak.
Prinsipi bar bir aýdymym.
Boldy onda ýazýas. Bolýar.